Un Parisien en Ariège. Le 12 d'agost. Auèi avèm cambiat d'ostal, avèm mudat en Ariège, aquel país subrebèl e plan ensolelhat. Aqueloi montanhoi majestuosos m'atrigo de lai besen nevados. Aquel endreit ieu l'adori. 14 d'octòbre. L'Ariège. Aquí l'endreit le pus polit de la tèrra. En aquesta sason, lei fuèlhas passon per totei las colors, del verd al jaune, del jaune al maurel en passant per l'irance. Ahièr caminèri a travèrs la montanha. Vegèri de cèrvis, quinòs cranoi bèstias amb essas cornoi brancudas. Pòdi pas pensar qu'aqueloi bèstias foguèssen caçadas, de bèstias taporidas. Aicí avèm trapat le paradís sus tèrra. 11 de novembre. Ara tardor s'avança, l'aire ei mai fresc, las premieras geladas fan lusir le campèstre, un contraste estonent d'un pè enstrovenguda. Espectacle encantaire, Taimi Arieja. 2 de decembre. Veni de me levar, a nevat la nèit tota, De fòra, tot es emblanquit, sembla una carta postala. Talèu sortir, a còp de palos, nos a calgut deigachar le suiet e le caminòt que mena a l'ostal. Dins l'òrt, coma de fòls, avèm fait una batèsta de bolòi de nèu, pendent que le sarranèu liberava la rota. Aquel dolent encombra nòstre camí e nosaus de t'ei nevar de novèl. Taimi a Rièja, país meravilhós. 12 de decembre. Anèit a encarro nevat e le saronèu nos a encarro coyonats. Le camí es desaparegut. L'ai mis aquela a aquel endreit. 19 de decembre. A encarro nevat, empossible de sortir per anar trabalhar amb un camí que si po pos passar. A força de palejar, soia dalit. Pluto de saronèu. 22 de decembre. Aquelo merdo blanco es encaro tombado la nèit tuto. Ai l'ai mas escorgado es de sarrar l'emmargue de la palo. De segur, aquelo puto de Saranèu s'es amagat darrèr el contour e atent qu'açò fai son trabalh. Paure porcàs. 25 de decembre. Quin Nadal pauròts, Tuchon le mantel blanc. Se solament podió arrapar aquel fil de puto de menaire de Sarronèu, te li fotrió un bon brandido an aquel bandit, cresetz pos qu'aurió poscut gitar un pòu de sal sus la glacinada o non? 27 de decembre, encara la nebassada, tres junhs que soi copat del monde. Sortissi pas que per deinevar le camí qu'an pas sòle Sarronèu. La veitura o es acatada, se vei poimai, A la radiò, dison que'm va tombar en caro 35 centimèstres, vos imaginatz qu'an de palados aquò farrà? 28 de decembre, meteorològo demascohonat, es pòs 35, mas 4 e 25 centimèstres que son tombats, d'aquel biais, va poi fondre d'aicí l'estiu, puto de nèu. E le saronèu qu'es plantat dins la pujada. Son menaire d'aquel diable. A patata m'a pòrto, que volio un opalo. Ja foguèt recebut. Aprèp li avè contat qu'avió engrunados sies palas aprèp sos passatges, te li copèri le margue de la darrièra sus son mure de pòrc. Quatre de geniè. Auei enfin un esclarido. Soi anat crompar de que manjar E me'n tornant, una puto de sèrvi s'ei vengut encastrar sul davant de l'auto, salo bèstia! Les cal dir totis tua! Qu'es per non aqueths caçaires, Macarèl! E la veitura, trei mil euros de degais! Cu va pagar? Trei de mai, veni de far le contròle tecnic de la veitura, La crejo como nobo. E be, vai te fa foutre, la caiso es tutto chapado per aquelo salupariò de sal qu'an espandido sus l'aruto aquest ivèr. Dètz de mai, lei mudadus son aquí, tornan a París. Me pòdi pas imaginar que qualqui san d'esprit posque viure dins aquelo puto de país perdut. Adiu, Ariejo, e a jamai!